Theogela, Lekgono a re bolela ka derivatives tša N five re tšwele pele ka go ansara di-question paper tša rena. So question paper re tlo ansara Lekgono ke ya di nine March twenty eighteen. So nto ka e diyang ke gore o pause video pele o practice di-derivative tše ke then after ge ke di diya o compare di-answer tša gago le rena wa kwešiša na. So e tlo go thuša too much tabeng. so a re lebelele number one ke question tše five mara gwa derivative e tšea nako so di tlo re tšea nako gore re di fetše ka mokana ga tšona so number one e re determine derivative of f of x mo e leng gore e lekana le negative 3 all over x to the power 7 from the first principle number two re calculate dy over dx of the following by making use of derivative of sin x and cos x as well as the roots of differentiations

angle ya go ya ba x squared ga di equals to x sine angle ya go ya ba y squared so ka ntle le go senya nako a re lebelele number one so number one e re determine the derivative of negative 3 all over x to the power negative 7 so o ka write equation ye gabotse wa re f of x ya gago wa tloša fraction go bereka ka fraction gantšintši gwa hlakantšha o thoma go akanya gore no bereka kang gore 3 because ke negative if ne e le 3 to exponent x 7 e be e tlo ba 3 multiply by 1 over x to the power 7 mara gore ke negative e ba positive e no ba mara gore ke negative mo mara gore ke negative e ba 3 to exponent 7 se ka hlakantšha ka gore gantši ba rata go idea positive ba rata go idea negative ba rata gore e be ntolwane mana i mean rata gore e be positive ka fast ne go ya go ntšhe e be negative mara ge e le so ke positive so from first principle ra tseba gore f prime a rena e lekana le the limit ge h approacha zero mo bona f of x mo bona x fa ka la x plus h minus f of x ka mokgwa e leng ka wona all divided by h wa e tshwara so

into mo bona x ba fa ka la x plus h but x ya rena e is raised to the exponent 7 o e lebelele taba ye exponent 7 minus f of x ya rena le gona ke eng ke minus then e beya ka gare ga brackets o re minus 3 into x to the power 7 e no bana ka mokgwa wo taba ya nyake rula then all divided by h Ke go subtituting. Ke gore ka mmetse o ngwala formula, after o ngwala formula o bala subtitution. Selo tša go swana le bo subtitution di ba le di-formula o ka di lebella ga change. A se ka no answering straight. Subtituta re bone na o di yang. So, mara o ka lebelela go tha ga yona re simplify ya go ba the limit

wa e bona ke re taba eo then all divide by all divide by h so mara before tšwela pele re na le x plus h to the power 7 e lo swantse re so re simplify

squared o ka lebelela x e thoma the power of x e thoma e le kgolo ya decreaser gannyane gannyane e decreaser gannyane gannyane go go la exponent ya ya h ya h ya h ya h so from mo re tlo tlogela to three terms e ka e sengwalo fihla mafelelong then from mo o ka no substituta

gomme o sa kwešišeng o no phosa video wa e lebelela gore na e tla bjang then wa continua ka yona go fihlela o kwešiša the limit ge h approacha 0 mo re bona ok re na le minus 3 pele fakela minus 3 into

Eya ke 0 šetše ka minus 21x to exponent 6 then ke final answer ya gago mara ge wena le nako e go file so go e prover le wena o tlo ba o e lebeletše ka masaeteng f of x ya gago

ya ra gore ya ra gore final answer ga di a swana ka masa e tee gone nako then a re lebelele number two so number two ya re y equals to 10 all raised to log of cot x and ba go fa hint ba re if a

Ra tseba gore y ya rena e lekana le cot x ke cos x over sin x. So gore na le fraction re ka šomiša re ka šomiša quotient rule. Quotient rule e re if f of x f ke capital letter

all divide by sine squared x so o ka ntšha negative as a common factor cause according to our identity ere sine squared plus sine squared x plus cos squared x e lekana le 1 re ge re nyaka go šomiša identity gore re swantse re ntšhe negative as a common factor negative one as a common factor then re mo re be le positive then re bala negative into sin squared x plus cos squared x all over

Orre, orre. A nke re a tseba gore metse re ka o solva in many different ways. So a re re, o bo etla mo. O ile ga o etla mo wena o ba, wa nyaka go šomiša a different method, a different identity mohlomong.

so re tšweleng pele re be le number three so number three e re number three a kore ke number three a and b number three e re y equals to sine of angle go ya ba x and x minus pi to exponent t ba re ba nyaka dy over dx so o na le function je kae na le function ya mathomo and o na le function nngwe ka gare and o na le constant

o tla iphurola ka gare ga a different video ya mohuto so a re tšwele pele re multiply ka derivative ya ka gare e leng gore ke 1 over the square root of 1 plus x a re nwa x then nwa x squared and the derivative ya constant ke ke 0 wa gore gana mo feleletše then a re nyake number b number b

so ene re a tseba gore anything raised to exponent 0 ke 1 then ra gore y ya rena ke eng ke the ln of 3 ge e le mo godimo ra gore e akaretša ln as a whole e re ke e ngwala go tšwa gore potšo ya rena e bontšhana e ra gore 3 ge e le gore batho ge e le 3 o nagana ke 3 ya mo exponenteng 3 e ba the ln of cos inverse x second function of cos of exponent 3 bona 3 e ka ra e akaretša ntho ka moka ga yona then cos e number to the power 0 ke 1 the number to the exponent 1 then ba nyaka dy over dx dy over dx then according to chain rule o ja 3 o multiply ka yona o minusa 1 o ngwala ntho engwe ka mogare ka mokgwa e leng ka gona o ngwala 3 o ngwala ka gare ka mokgwa e leng ka gona ya ba the lean of second function of cos x all to exponent 3 minus 1 ke 2 multiply by derivative ya function ya ka gare la ka gare o na le function ke chain rule nte re šomišitšeng o na o dibile re bereka ka ntle re ya ka gare ka gare o na le lin o na le cos le gona is an angle then derivative ya lin ke ke multiply by 1 all over

second function of cos e ba negative 1 over the square root of 1 minus x squared lona ba rata gore e prove gore le kana le e ba 1 over the square root of 1 minus x squared ba minus then ke final answer gago o feditše gona mo selo mo o sa kwešišeng phosa o e lebelele gabotse before o tšwela pele any problem e ready yang o e phose before then o e understande before o tšwela pele a re tšwele pele ka number 4 number 4 e re calculate dy over dx of y equals to x to exponent in of x with the aid of logarithmic

ke 1 over x multiply by ln x plus derivative ya line ya bobedi ke 1 over x e ba 1 over x multiplied by function mara function ke 1 that's when value in x multiplied by function e la bobedi which is ln x product rule e re if g of x multiplied by f of x f prime ya gago e lekana le f e kgolo re tlo šomiša f tše pedi f ke e kgolo f ke e nnyane e lekana le o ka no re g prime multiplied by f of x plus a prime multiplied by g of x then go tšwa go wena gore na g of x e bile efe mo re ka nna g of x ke an f of x awa ke then wa substituta mo formuleng ya go five then ka re nyaka dy over dx or dy over dx Ra multiplya ka one both side, ka y both side. Ya ba y into e multiplya by e la tshwana le ge lin x over x plus e multiplya by ya ba lin x all over x. Then lin x plus lin x ke ntho e bane di a swana. Wa ya go ntše be leng tloga mathomo.

o kgone go differentiate or o ka se nwe function tše kae o end up o ba confused function ya mathomo ke y and ya bedi ya ba sign anger and ya boraro ya ba x squared equals to ya 4

ya mafelelo ya ba y squared na le function tše 1 2 3 4 5 6 tse 6 and tše lo swantšo di differentiate ka mokana ga tšona with respect to y and with respect to x yeo e differentiate with respect to y o ngwala dy over dx go fetša go differentiate mara ya x o ne differentiate ka mohweleng ka ona so and which rules do we have mo gape rules tše re nang le tšona re na le product two function di a multiplyana and two function di a multiplyana re na le product so a re dimašo di a mathomo ye ke function ka gara function le ye ke function ka gara function quotient rule Then according to product rule, e re if o na le g of x, if f of x ago e kgolo, nto ya e sa nyaka go rapa ke tsebo a e sa rapa a re tšwele pele

Mara ge e be le negative maybe e tla ba a different story. Like go swana le le quotient rule. Then wa re f prime multiply by g of x ka mokgwa e leng ka gona. Ga gone division mo ke product rule. Then ge re lebeletša mathomo ka mo godimo re ka differentiate y. Re differentiate with respect to y re ngwala dy over dx ka gore kwa e fela derivative of y ke 1. multiply by the sign of x squared e ngwala ka mokgwa e leng ka ona plus e ngwala wa e ka mokgwa e leng ka ona derivative of sign ke ke cos then

one multiply by o ngwala sine ka mokgwa e leng ka gona le y squared ka mokgwa e leng ka gona plus o ngwala x ka mokgwa e leng ka gona function ya bobedi o ma derivative of sine ya ba ya ba cos of y squared multiply by the derivative of y function ka ra function wa le 2y ba re ka gore with respect to y o ngwala dy over dx Then go dilo so o be dx ka felo go tee le di dy ka felo ka le di other function ka se delete ka ronya ka dy over dx ka mo rena le dy over dx e one o ne rena le dy over dx e one then wa re wa tšea ra iša ka that side ra ba le dy over dx multiply by the sum of x squared

so wa tšea e atla ka mo on the on the right hand side ya ba minus 2xy cos of x squared so wa ntšha dy over dx as a common factor this side dy over dx ya ba

e lekana le function then ka mokgwa e leng ka ona re leboge re bona nna ye nngwe re solve problem tše dingwe tša derivative di tlo re fa then ke final answer rena sho re a leboga re tla bona re tla gahlana go video nngwe re tlo e yang thank you